Thenkhat chuan kan la hria ang, kum sang hnih sawm pakua Champions League final a field chhunga bikini nena rawn tlan lut hmeichhia kha a hming chu Kinsey Wolanski a ni a. Tottenham leh Liverpool ten Wanda Metropolitano Stadium-ah Madrid-a Champions League an final an khel a, Madrid sawm pariat nakin si hi a rawn tlan lut a nih kha inkhel tih tawp lei lawk a ngaih phah a, official ten manin an hruai chhuak ta a nih kha. Tunah hian kum sawmhnih pakua a ni tawh a, a nun pawh a thlak chho zel a, pilot a ni der tawh. Helicopter leh private jet a khalh theih a ni. Kinsi chuan pilot ni tura test nung ber tur ka neih hmain darkar za sawm pahnih ka khalh a, test pal tlang tur hian exam pathum pal tlang a ngai, a ti. Pilot a nihna hi a lar pui ber ni mah sengin infiamna hrang hrang NFL, Baseball, UFC leh WWE-a te pawh a lo lang thin a ni. Field chhunga a tlan luh hnu khan Spain jelah darkar nga khung a ni a, mahse a hlawk viau tho mai. Kinsey chuan Instagram-ah a hmain nuaih thum vel followers ka nei a, jail atanga ka chhuah khan two million vel a rawn ni chho dawr a. Khawvel puma thawk lehkhatah ka lar nghal huai mai a, hna chi hrang hrang duh thlan tur a rawn luang nghal zut zut mai a ni tih ni. Ka thil tih kha nuam dangdai reuh ka ti, tu rilru mah ka ti na lovin ka hria a la ti zui. Uttar Pradesh-ah tun thla January ni sawmhnih pakhat khan Krishna Jaiswal chuan a fanu kum limi a vaw hlum a. Jaiswal hian chhunah in lamah a fate awmpuiin lehkha a zirtir thin a. A fanu kum limi chu number one atanga fifty a zirtir a. A fanu hian a sawi chhuah theih loh avangin a thinrim a, nikhua hriat loh thlengin a vawt ta a ni. A hnu lawkah sorkar damdawiin a panpui a, doctor te chuan a thih tawh thu an lo hrilh a ni. Jaiswal chuan a nupui hnenah a fanu thih thu hi phone in a hrilh a. Mahse, a infiamna lamah inchung atanga tlahlum angin a sawi thung. A nupui chu hospital ah kal vatin a fanu taksa a hliam tam tak a hmuh avangin a ngaihṭha lo chu police ah a report a, Jaiswal hi a inpuang ta a ni. Jaisualte nupa hian fa pathum an nei a, an fa upa ber chu mipa kum sarih mi niin hmeichhia pahnih kum li mi leh kum hnih mi an nei a, an milai kum li mi hi a pa kuta a boral ta a ni. Fate thiam theih tir tum luatah hianin tharum nena tan lak hian rilru pian sualna thlengin a thlen thei a, kaihhruai dan tawk hi thiam hram hram tum tur a ni. US climber Alex Honnold kum sawmli chuan Taiwan rama building sang ber Taipei one zero one chu invena hmanrua te lovin a lawn chhuak a. Hmanraw te lova he building lawn chhuak hmasa ber a ni. He building hi feet sangkhat zaruk sawmruk pasarih a sang niin chhawng za pakhat a awm a. He building lawn chhuah nan hian darkar khat leh minute sawmthum pakhat hun a hmang a ni. Netflix te an lawm an, dollar nuaih nga an pe a, chu chu India pawisa in cheng vei bel che li, mak ta duai nga nuaih riat sing li sang hnih za rawk a ni. Hanawl hian nupui leh fa pahnih a nei a, he a thil tih hi min a zawng tih ve ngawt chi a nih tih lo tih chu tlang hriat a ni a. Mahse, Alexa hi a chhuanawm thlawt, agent fees a sen bakah a lawm an hmuh zing a, Chen thum chu fahrah chanpui nan a pe vek a ni. Korba Chhattisgarh-a bridge thir lei feet sawm sarih vela sei feet nga vela zau chu zan khat thil thuah a bo thut mai a. He lei hi kum sawmli kal ta vela dawh kha niin tawn sawm chuang a rit a ni a. Korba Additional SP Lakhan Patle sawi danin January sawm pariat khan khawmite chuan bridge hi a bo tih an hmu a. An khawmi Laxman Sriwas chuan complain a rawn theih lut a ni. He lei hi misual rualin zanah tan bungin thir hralhna hralh turin an lo ru bo vek a lo ni a. He thil kaih hnuaiah hian police te chuan mi sawm panga rinhlelh an nei a, an zinga mi panga chu an man tawh a, thir phurh nana an hman lirthei pawh an man tawh bawk a ni. Mizorama zankhat thiltua Kuva Bek Ingmusa bo ai chuan a hmak deuh lo maw?

Shane chu a insum thei dawnin a inhre lo va, a cell chu thlaksak tur inzel thu neitute hnenah a ngen a. Mahse, an lo ngaihsak lo va. Chutia room kha tan awm lai chuan Shane hian a cellmate Bangar hi a that ta mai a ni. Court hmaah Shane hi hruai niin court chuan kum sawmhnih panga dang tan belh turin a chung thu an rel a. Shane erawh chuan ti lo thei lo dinhmunah a min dah a ni, a ti ve tlat a ni. Nang ni ta la, eng rilru nge i put ve i inrin le? Hamradinga thil thleng hi a na mai lo khawp mai. Uttar Pradesh state chunga Kalipur khuaa tlangval pakhat chuan MBBS nih a tum luata a ke a tan a ni. Suraj Bhaskar kum sawmhnih pali mi hian MBBS zir turin NEET vawi hnih a exam tawh a. a tling lo ve ve a ni. Mahse, a beidawng mai bik lo, tlin dan tur kawng dang a dap a. Rualpa lo disable kuah ta a tling hram tumin a ke a tan ta a ni. Chawlhni kal ta ni sawmpariat, January sang ni sawmhnih paruk khan a u mipa Akash Bhaskar chuan Police hnenah report a thlen a, a nau chu mi tu tih hriat lovin an sawi sa a, a ke a na taka hliam a tawrh thu Police te a hrilh a. Police-a chuan case ziak lutin he pawi khawihna hi an chhui zui a. Suraj-a thusawi dan chu a inkal a inkalh chho deuh nuaih mai a. A diary-ah chuan kum sang ni zawk ni parukah MBBS ka ni dawn tiin ziak an hmu a, an ring hlel sual ta a, thudik an hre chhuak ta a ni. A tum ruh viau nain a tum dan kawng erawh a entawn tlak lem lo thung a ni. Yakutsk hi Russia ram chhak lam a awm a ni a, he khua chiang hi mi nuai thum singa sanga zanga vel a ni a. He khua hi a vawt khawp mai a, thlasik lai chuan khawvawh lam hi chawlh rualin minus forty one degree celsius vel a ni a. January sang hnih sawmhnih pathum khan minus sixty two point seven degree celsius a kai a, khawvawh ber kum a sawi a ni. Hetiang khawvawt kara an nunphung a buai loh nan a mi chengte hian tih dan hrang hrang an nei a. An motor pawh a chang chuan a engine a vawh lutuk loh nan awn chungin an dah reng thin a. A engine chung hi sahmul puan tein chhah takin an khuh thin bawk a ni. Yakults bulah hianin thingtlang paw khat thingtlang khaw pakhat awi mai a kawn a awm a mi sanga atanga mi zakua vel an cheng a he khua hi a vawt leh zual a minus sixty six point seven degree celsius teh a thleng pha hial a ni hetiang khawpa khaw vawtah hian second reilo te chhungin vun hi a khawng thei a ni.

Tuiluma han inbual nawmna te leh phone leh screen dang laka filimna hun atan a ni zawk. Psychologist-a chuan nupa nitina hetiang huna inpawh taka hun hmang dun thin te chu an inhnial tlem bik a, an inrem leh pawh a awlsam bik a ni, an tiin an sawi. Tuilum hian stress a tihniam a, taksa inhnaihna hian chu chu a belh chhahin thluakah himna hmunah kan awm a ni tih a hriattir thin a ni.

Bangladesh ramah hianin pa pakhat chuan a fanu ten lehkha an zir theih nan hna harsa leh hrawm ber mai a thlang a. Ni tintui chawp leh luan chhuahna hnuaiah boruak tha lo leh dinhmun hlauhawm tak karah school fee leh lehkhabu man tur thawk chhuak turin a thawk thin a ni. A thil tum chu-- A tlawm hle na a, a ropui hle thung. A faten amah aia nunnuam leh hlawhtling zawk an neih theih nan a ti a ni. A fanute chu rilru hahna leh zana laka venhim a duh avangin a hnathawh hi a zep tlat a. Zantin in a thlen hma hian vantlang inbualna hmunah a inbual fai hmasa ziah a. A fanute chuan a thawhrimna leh a hrehawmna aiin a zahawmna chauh an hmu thin a ni. Zirna hi eng in pekna phawh huam khawp a hlu a ni tih an ring tlat a ni. Kum tam tak hnuah chuan a fanu te chuan zirna an han zo ta a, tichuan an zirna hnunga an pa in pekna thuruk chu an hre ve ta chauh a. A hlawhtlinna hian hmangaihna, tawrhchelhna leh mahni hmasial lohna hian nuna thlak danglam thei a ni tih an hmuh fiah tir a ni.